Ah. Wewe gino moki bwana. Abro wangi. Bas. Makoro wantiere geto. Bwana ma geto bwana. Usibo maki kata, yadno be maki. Bwana yadno ni pesa. Oto. Eh.
Eh. Wali sawa bwana.

Yath omaka ka aduwa. Kohinyi to deye deye kik itieki baba. Hmm? Kiwinjo ka yath ohinyi tideye ok inyang' ichak ichamo samoro kisemuodo nyoyo. Ok inyal goya, bedo ni mos bwana. To dongo Ok inyal goya, bedo ni mos. Ok adwa wado. dongo chagoyi ga pile ba. Ok adwa wado.
Ne, bwana an gini koro ok adwa. Kilani bagni ka Gini bwana. ok adwa.
Ingeni nyocha kikoto moro Gini ok- kendo sei. An anege bwana, gini ang' namadh samoro, gini anego. Atok anege yath sa. An ang' namadhe samoro.
Yath ma dola chamo matieki. Ma ang' namadh sa- ne gino. Ah, achamo matieki bwana. Bwana gini ang' ne bar wiyi bwana, benge ka wiya bara. Tan mar oingo.
Bwana an ing'eni koro aneno ma gik moko sulwe sulwe. Bwana ing'eni an koro, bwana gino osemaka bwana, wachung' malo wadhi. Wadhi kae. Ne,

Bwana mia nyathi cha bwana ami 2000. Ami 2000. Daki wo marie. Oka wuondi. Nyathi cha kisero na bwana mondo nye box. Ami 2000. Kaka nyathi cha pek cha. Wer dongi mane momi adware gi 2000. Gi 2000.
Tao mbili. Cham 2200.
Beche moko mede baba, mafuta be beche omede. Cham 2200. Ayo alo. 2200.
Ayo alo. Bwana nyathi cha nyakimia bwana. Ala. Ne ni lweta ka. Tao tao tao

Nyathi ma nyako. Wacha ne nyathiwa. An ka ayueyo ka gosiepna moro ka ende be wuoyi ndi. Yes.
Eh.
To kikow na nyuka ka endi mondo mi amiyo me pesa omena moro ang' idhi chwak lach. Biaga wuo kode.
Ai bi ketho weche. Sa bi bi nyathiwa bi bi ti tem indisri kaka indisori pile. An go osiepna moro ka olap dhoge chwer wanyisi anyisa chon. Donge winjo ka chako chon. Koro koro med gimoro, med gimoro ba, med gimoro.
Adhi mi 3000. Adhi mi 3000. Gini mane momiya yeye. Ne ucho.
Kanyo ka bi pile.
Bwana ne, bwana ne.
Gini Ma bag, ma bag. Ah. Mano bag. Ma bag na.
Ne, u. Eh. Gima watim. Mm. Bwana miya nyathicha. Mm. Kang romo gotieno. Mm. Tang na gochni mondo idhi luong na koso. Ang gotieno. Ni gima timore. Ne, duong gotieno chieng' romo, sani ng'e ni godhiambo. Ni ne, ni gima timore. Eh? Gino dwaro plan.
to donge mwa un ne walos weche te ka mondo watie ka owinjo ni ngene ng'ama osiep na omera ina eri ga omera nyathino nindo dawa to dawa rie dawa rie daw dawa daw to kimiyo mana 50 50 bob goye gi nindo dawa cham jan 50 bob dhi goye gi nindo donge madho kong'o

ni kia mara ni ger inyalo golo ng'ute oko gotieno kiyude gi ng'ama wuoyi koro ing'eni abe nago riek awacho ni bas koro ng'ama gerno emidhi bong go ma emi ng'we abong kodi mara ate ate ate mapacha liu ate mapacha liu mara mera bwana mano koro idwa cham bwana idwa chama sana bwana in kacha chwadi tho tatu dong koro wabiro madho kodi gicha Gima mero ji cha. Gino lokore kuon ba. Okuon, Sani gima piny mero ji tek. cha. Wama- Wamadho kodi. Eh? Wamadho kodi gino. To ing'e gima timore?
Eh? Gima nyaka ibed gi ng'eyo. Kona gigo.
Nyathino is very expensive kaka in be in expensive. Sure, sure.
Kineno long morwako, Yes. tao mbili. Tao mbili. Wuoche, tao mbili. Bas, koro gima watim, ang' nwawuo. Eh? Dong' koro ang' gotieno, idhi ome.

Ageno ni wuotho maber. Kik ikod. Pesa nitie, dhi ome, dhi ome. To roll moro mane wachamo odong' cha dong' itim na ba. An mara yadha asechamo. An asemadho nyasoda. Chamo nyathina ambe.
In pok imadho nyasoda?
Ome, ome.

Usani. Sawa sawa. To in maber. Eh, in yan kod moro chunya marach. An koro ngeni na kuno bwana no no biu manye seche moko. To na chalo gima de podi di. Ngeni ngeni yan ni moro chunya chieng' mara wuyo kodi cha. Ni moro chunya marach. Koro asebiro. Koro an nadwari. Nadwa ni ibed osiepna. But an aseheri ga. Ase asebedo ga kaheri gi chunya. Mm. Ikia. An koro aseheri marach. To gini ni. Sani to aonge weche mang'eny manyalo wacho. Koro kaka nakoni nadwari cha. In bende bedo osiepna asayi. But an an gi pesa. An ang'ama nigi pesa.